Kapitlu 5 Ir-raqda ta' dak il-lejl għamlitlu aktar deni milli ġid. Ma laqx għajn m'għajn u filgħodu kmieni, meta x-xemx kienet lanqas telqet tlebbet 'il fuq, Rick ħareġ għal passiġġata. Minkejja li kien daqstant kmieni, l-arja xorta waħda kienet sħuna U fl-atmosfera ma kien hemm xejn għajr tidlik. Rick seta' jisma' qalbu tħabbat f'sidru bil-kwiet li kien hemm. Aktar ma jħaffef il-pass, aktar jgħaġġel ir-ritmu. Iż-żagħżugħ beda għaddej mit-toroq qisu ruħ, b'rasu mgħaddsa 'l isfel. Għaddew kważi sagħtejn, u Rick baqa' għaddej bl-istess ritmu. Is-sema kien ilu li fetaħ għad-dawl, u l-bini li qabel kien biss ċapep skuri, issa ċċara u ħa l-kulur. Moħħu biss kien għadu ma ċċarax. Meta l-bini ta' madwaru beda jieħu xejra ftit estranja, u ħass liema ġbinu kellu linji twal tal-għaraq, iddeċieda li kien mexa biżżejjed u waqaf. Poġġa idu marblu tad-dawl u ħa ftit nifsijiet fil-kwiet. Malli orjenta ftit ruħu, beda miexi lura sakemm beda t-triq twila ma tispiċċa qatt li kien jgħix fiha hu. Minkejja li kellha l-ktieb f'idha, Jade xorta waħda ma kinitx qiegħda taqra. Il-kotba li kienet issib fil-librerija ġganteska ta' missierha kienu kollha fuq il-liġi u l-politika. Imma hi, biex ma tiksirlux qalbu, ma kienet tgħid le għall-ebda ktieb li kien jissuġġerilha. Jade qatt ma kellha moħħha fl-iskola u fil-kotba. In-namra tagħha kienet Is-sfin, il-ballet propjament, kienet l-aktar ħaġa li tieħu b'serjetà u saret tassew tajba fih. Is-sigħat sħaħ ta' taħriġ li kienet tagħmel kuljum kienu qed jissarrfu f'xi ħaġa. Jade kienet qiegħda fil-parapett spazjuż tad-dar. Aktar kienet tintefa' hawn biex malli tara xi ħaġa interessanti quddiemha, tinjora l-ktieb u toqgħod tiċċassa milli biex tieħu ftit arja. Għamlet sforz u għoliet il-ktieb quddiem għajnejha. Forsi titħajjar taqra xi paragrafu jew tnejn oħra. Malli rat li kien ta' xejn, nefħet waħda u tefgħet il-ktieb miftuħ ma' wiċċha. Hekk kif fetħet għajnejha, minn wara l-ktieb iċċattjat ma' wiċċha, rat figura familjari miexja lejha. Mill-pass mgħaġġel u x-xagħar imħarbat, Jade indunat Li kien rikk. Innutat li kellu rasu baxxuta, b'idejh fil-but. Donnu ma kienx induna b'ġejd li issa kienet ftit metri biss 'il bogħod. Rikk! Dakolla rasu maħsud u waqaf ħesrem għax induna b'liema pass mgħaġġel kien għaddej. Aw! Għażrajtek ġejt! Fejn int sejjer b'dik il-għaġla kollha? Lura d-dar. Kelli bżonn passiġġata, imma issa ilni għaddej ftit. Jade riedet tkellmu aktar, imma Rick kien jidher li vera mgħaġġel. Tajjeb, mela ma nżommokx. Ħa nimxi mela ta? Sellilha 'l Paul! Bilħaqq! qabżet pront Jade. Kif mort ilbieraħ għal dak ix-xogħol li qallek bih ħija? Rick ħaseb ftit qabel ma wieġeb. Żgur li ma kienx se jgħidilha li xogħlu kien se jkun li jikkaġuna l-inċidenti biex iġib stejjer tajbin lejn il-gazzetta. Ehm, għadni ħa naħsibha ta' sew qabel niddeċiedi. Weġibha bi ħmura ta' tadama fuq wiċċu. Jade tbissmet. Tajjeb! Nispera ssib xogħol sew. Iva, nisperaw. Se nħallik għax naħseb ix-xiħ jiġi bżonni. Imbagħad, bla ma ħaseb xejn fuq kliemu, kompla, Xtaqt kieku domt inkellmek aktar. Rick stess donnu nħasad b'dak li qal għax ma setax jemmen kif kellu l-ħila jgħid dak il-kliem lil Jade. Fil-każ niltaqgħu xi ħin aktar tard illejla, jekk hu tajjeb għalik. Ilna ma nintefgħu ngħidu kelma żmien twil. Rick ma kienx ċert jekk hux qed jisma' sew. Bejn il-ħsibijiet li kellu f'moħħu bix-xogħol li joffrilu s-surrapa u sieħbu, u din it-tfajla tal-ħolm li kellu quddiemu, beda jissuspetta li din kollha kienet xi ħolma. Snin ilu, meta Jade u Rick kienu għadhom daqs naqra, kienu jintefgħu fil-ġnien tagħha jilagħbu u jaqbdu ma' xulxin. Għadu jiftakar il-ġranet tas-sajf meta kienu jqattgħu s-sigħat ipaċpċu fir-roqgħa dell li kienu sabu taħt siġra wiesgħa. U dik l-għodwa, dik il-misħuta għodwa, meta Paul, dak iż-żmien, ġuvni qrib it-tmintax-il sena, għajjat lil Rick min-naħa l-oħra tal-ġnien biex jiġi ħdejh. Mhux ftit 'il bogħod, Jade kienet rat lil ħuha jitbaxxa u jtaptap Idejh fuq spallejn Rick u jkellmu. Rick ta' mifxul li kien, inġieb lura sakemm Paul ġibdu lejh u għannqu waħda kbira. Iċ-ċkejken kien qabad jagħsar għajnejh fil-fieq feroċi. Minn dakinhar, Il-ġranet li fihom kienu jqattgħu il-ħin flimkien fir-residenza De Martino kienu bdew jonqsu. Rick! Moħħ iż-żagħżugħ reġa' lura f'postu u induna li kien ħalla lil Jade tħares lejh waqt li hu kien qiegħed f'dinja oħra. Skużani ta'! laqlaq. Iva, tajjeb għalija! Għal aktar tard. Temm is-sentenza Rick. X'ħin? Fis-sebgħa tajjeb għalik? Tajjeb ħafna, qaltlu bi tbissima. Għal-lejla mela. Għall-ħabta tas-sebgħa Rick ħareġ barra mid-dar u sab lil Jade tistennieh fuq l-għatba. Bdew mexjin f'direzzjoni li anqas huma stess ma kienu jafu 'l fejn twassal. F'rokna ta' triq minnhom kien hemm bar ċkejken b'erbgħa min-nies kollox. Nidħlu nieħdu drink? staqsiet Jade. Rick inħasad ftit. Illejla ma kienx ippjana li jmur jieħu xi ħaġa minn barra. Fis-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu, drink filgħaxija kien kapriċċ. Anzi, ħela. Madanakollu ma felaħx jgħid le bil-mistħija. Poġġew fuq mejda żgħira li kienet tmiss mat-tieqa li tagħti għal barra. Fl-isfond kienet għaddejja mużika jazz ta' Miles Davis, Autumn Leaves. Mingħajr telf ta' ħin, mal-mejda tagħhom resqet tfajla ħelwa li taħdem mal-bar. Do you want to order any drinks? qalet tal-bar b'aċċent Russu. Mingħajr ma ħasbitha darbtejn, Jade ordnat vodka coke għaliha, imbagħad daret lejn Rick, X'se tieħu, birra? Le, grazzi, m'għandix flus fuqi, qalilha b'mistħija evidenti fuq wiċċu. Jade indunat li aħjar ma staqsietu xejn U qabdet u ordnatlu bir-ragħij, Ma kellekx għalfejn ta', veru? Mhux problema, mhux biċċa drink? Rick ipprova ma jurix imma minn ġewwa kellu taqbida sħiħa. Quddiemu kellu din it-tfajla li tant ħolom fuqha u hu waqqas kellu sold biex joffrilha drink. Il-birra li waslet quddiemu beda jaraha żejda. Il-post, l-ambjent, il-mużika, dil-barmaid barranija, kollox kien qed jara żejjed. Dan mhux posti, beda jaħseb. Jade indunat li Rick beda jħossu xi ftit skomdu. Bil-mod, poġġiet idha fuq ta' Rick. Rick, skużani, ma rridx noħorġu biex tħossok skomdu. Mhux inti tal-problema, Lanqas dan il-post, qalilha. Il-problema jien. Ma missniex għedtlek noħorġu, la aqqas għandi sold x'nonfoq. U ejja relax, dan mhux sempliċi drink u jien ħriġt bl-idea li noħorġu, mela la stedintek jien, inħallas jien. Iż-żewġ żgħażagħ ħarsu lejn xulxin u tbissmu. Jade kompliet, Tinsiex li issa l-affarijiet se jinbidlu. Kif? Issa mhux dalwaqt tibda dak ix-xogħol ma' tal-gazzetta? Rick ħass weġgħa fl-istonku. Għal ftit ħin kien nesa bil-proposta perversa li kellu aktar kmieni fil-ġurnata. Kellu opportunità ta' xogħol, u xogħol li jġib ftit tal-flus mhux ħażin. Imma kien ukoll xogħol diżonest. anzi, illegali. Rick ħares lejn Jade, lejn wiċċha sabiħ li anke fid-dalma tal-bar donnu kien qiegħed jixgħel. Għandek raġun, Jade. L-affarijiet daqt se jinbidlu. U hemm jintemm kapitlu ħamsa.